Ne nhyira nka yɛn mpaninfoɔ, yɛn maalamfoɔ a wɔn ka Nyame asɛm de kyerɛ yɛ, sɛ Allah Subahana Wata'ala ne nhyira nka yɛn nyinaa. Na saa da atiefoɔ no nso, wɔn a wɔn hwɛ wɔ ewiase afa nnan nyinaa, Allah Subahana Wata'ala ne nhyira nka wɔn nyinaa. Ɛɛ, Maalam Mustafa, meda wo ase bebree ɛne w'asɛm a wo bisaa yɛn sɛ ɛdeɛ botaeɛ bɛn nti na Yesu Kristo baa yɛ? Yɛn nuanom, yɛnim bebree sɛ adeɛ a wɔka ne sɛ Yesu Kristo Nyankopɔn somaa no sɛ ɔmmɛwu na ne mogya mpepa yɛn bɔne. Wei no, ɛyɛ asɛm a ɛnyɛ asɛm a ɛyɛ Muslimka, na ɛyɛ asɛm a yɛba abɛsua anaasɛ yɛde sua a yɛba abɛhwɛ no, ɛno nso ɛnyɛ condemnation, wei ɛno ɛnyɛ adidiatɛm na mmom ɛyɛ adesua pa ara a yɛba abɛhwɛ Qur'aan mu ne Bible mu, ɛfiri sɛ saa nwoma mmienu wei sɛ ɛkasa a, na akyinnyedie biara nni mu ɛfiri sɛ saa nneɛma mmienu wei firi Nyankopɔn nkyɛn. Ɛte ansa na yɛbɛba mmɛba saa wo topic wei so no, ɛyɛ a na amanfoɔ reka sɛ yɛwɔ asɔfofoɔ no bi wɔ hɔ a na wɔka sɛ Bible sɛ wonni honhom a wonte Bible ase. Asɛm no nso no, Bible ɛnyɛ honhom na yɛde te aseɛ. Yɛmpɛ sɛ mema obiara ɛhunu no sɛ yɛmfa honhom mfa nte Bible ase. Sɛ saa na wɔreka deɛ a, mewɔ verse bi wɔ Bible mu, sɔfoɔ a ɔse honhom na yɛde kyerɛ ase no, na wakyerɛ me ase, a ɛyɛ Jeremiah chapter ten verse eleven. Me nua Mallam Adam Saeed, mɛma ɔno aka Bible no ama mahu. Aha, ɛdeɛn na Bible kae? Ɔse deɛn? Jeremiah chapter ten verse eleven ɔse. Jeremiah chapter ten verse eleven ɔse deɛn? Dɛ. Ɔse dɛ. Mbrɛ. Mbrɛ. Hom. Hom. Nse. Nse. Hɔn. Hɔn. Nye. Nye. Yi. Yi. Abosom. Abosom. Wahu? Saa verse wei, obi biara nni hɔ a obetumi akyerɛ saa verse wei ase, efisɛ ɛyɛ verse bi a. Sɛ yɛne wɔn anaasɛ yɛne wɔn resua ade na woyi saa vɛɛsi wei ba a, ɔbɛ, obi atumi aka akyerɛ wo sɛ saa kasa wei ebia wei yɛ Nagate kasa anaasɛ ɛyɛ kasa bi, ɛyɛ kasa bi na akɔba wɔ Bible mu. Na mmom ɛyɛ na ɛyɛ vɛɛsi a yɛatwerɛ. Wei kyerɛ sɛ Bible, sɛ Bible kaa sɛ Yesu kɔɔ Jerusalem a, ɔkɔeɛ anaasɛ wankɔ? Ɔkɔeɛ. Sɛ wɔse Yesu wadidi a, ɛno wohia honhom ansa na woate aseɛ? Dabi. Wɔse Yesu bɔɔ mpaeɛ. Na ɔde nsuo ɔde nsuo ɛkoo horo ne nan ase a, ɛno na ɔnhia honhom ansa na wate aseɛ? Daabi, ɛkyerɛ sɛ ampa ɔyɛ deɛn? Ɔyɛeɛ, ɛna Bible aka. Ne nyinaa no deɛ ɛhia ne sɛ wobɛnya nteaseɛ. Paul ɛkaa asɛm bi ɛwɔ First Corinthians chapter fifteen verse fourteen. Paul sɛ deɛn?
First Corinthians fifteen fourteen.
Naam, ɔse deɛn? Na sɛ wɔanyane Kristo a. Paul retwe adwene agyina so. Ɔse, sɛ yɛanyane Kristo a, sɛ yɛamfa yɛn gyidie antom sɛ Yesu owuiɛ, Nyankopɔn san nyanee no biom a, ɔse deɛn? Na yɛn asɛnka yɛ ɔkwa. Ɛndeɛ ne yɛn nka huni sɛ ne yɛn asɛm ka a yɛka ayɛ kwa, ɛna ɛdeɛn biom? Na mo gyidie nso yɛ hunu. Adɛn nti na Paul anka sɛ yɛn gyidie na ɔkɔkaa sɛ mo gyidie? Ɔhɔ question mark da hɔ. Sɛ adɛn nti na Paul wanka sɛ na yɛn gyidie nso ayɛ hu na mmom ɔse na mo mo gyidie deɛ ayɛ hu, na ɔno ne deɛ. Question mark a ɛwɔ sɛ wobisa no no, na mmom sɛ yɛbɛhwɛ Bible mu na Bible ɛma yɛhu sɛ ampa yɛanyane no anaasɛ wanwu anaasɛ owu sɔreeɛ deɛ a, ɛnneɛ na ahɔnom no na yɛde ba abɛgyina deɛ Paul ɛkaeɛ no sɛ ɛnneɛ na wɔn gyidie ne wɔn nyamesɛm ka a wɔka no ne nyina ayɛ kwa. no ho. Deɛ ɛp Paul ɛkaeɛ no no. Ɛnti yɛnsan nkɔ Matthew chapter nineteen verse sixteen. Matthew chapter nineteen verse sixteen. Obi ɛbaa Yesu Kristo nkyɛn na nipa no ɔbɛ kaa bibi ɛkyerɛɛ Yesu Kristo. Ɛdeɛn na ɔka kyerɛɛ? Ɔse deɛn? Matthew nineteen sixteen ɔse. Naam, ɔse deɛn? Na hwɛ. Na hwɛ.
Bi baa hɔ bɛsee no sɛ. Obi baa Yesu Kristo nkyɛn ɛbɛsee no sɛ. Kyerɛkyerɛfoɔ.
Ɔkyerɛkyerɛfoɔ yi. Adepɛ bɛn na menyɔ?
Adepɛ bɛn na menyɛ? Na manya daa nkwa. Sɛ ɛbɛyɛ a mɛnya daa nkwa. Na wɔsee no sɛ.
Ɛnna Yesu Kristo see saa nnipa no sɛ. Adɛn nti na wobisa me papa ho asɛm? Adɛn nti na wobisa me papa no ho asɛm? Ɔbaako na ɔyɛ. Ɔbaako pɛ na ɔyɛ.
Na sɛ woyɛ, na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a. Na mmom sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a, a ɛyɛ heaven turo no mu a, wopɛ sɛ wokɔ a, wobɛyɛ deɛn? Di mmara nsɛm no so.
Ɔse ɔndi mmara nsɛm no so. Adɛn, na Yesu ɔnim sɛ ɔba abɛwu na ne mogya bɛpɛ yɛn bɔne anaa? Na ɔnim. Sɛ onnim a, ɛnneɛ na ɛhefa, adɛn nti na ɔkɔkaa sɛ ɔndi mmara nsɛm no so? Wahu? Ɔse ɔndi mmara nsɛm no so, ɛnneɛ na ɛkyerɛ sɛ asɛm deɛ ɛho hia pa ara ne sɛ ɔbɛdi mmara nsɛm no so. Ɛno no akyi nso mesan pɛ sɛ ɔsan de me kɔ Matthew chapter five verse seventeen na yɛtie mmara nsɛm no a adi kan ɛbaeɛ no, ɛyɛ anaa ɛnyɛ? Sɛ ɛyɛ a, ɛnde na ɛwɔ sɛ ne nyinaa no yetumi toa so. Sɛ ɛnyɛ de a, ɛnde yɛn su bɛn? Ɛwɔ sɛ wɔ yɛn su ɔto mmara nsɛm no gu na wɔafa mmara foforo. Ɛha toa so, ɔse Matthew chapter five verse seventeen, ɔse deɛn? Matthew five seventeen, ɔse. Matthew chapter five verse seventeen, now. Mo nsusu sɛ.
Ɔse mma mo nsusu sɛ. Me baa sɛ me rebɛsɛe mmara. Me baa sɛ me ba rebɛsɛe mmara no. Anaa adiyifoɔ no.
Anaa adiyifoɔ no mo. Mamma mmɛsɛe.
Mamma mmɛsɛe.
Na mmom. Na mmom.
Mebɛhyɛɛ ma.
Mabɛhyɛ no ma.
Malam te sɛ Sheikh Mustafa te sɛ wode ɛyi cup ato hɔ sei na nsuo ɛwɔ mu sɛ nsuo no ɛnyɛ a wobɛto nsuo no agu na wahwie wo deɛ aka ho but ɔka sɛ me ba bɛhyɛ no ma ɛkyerɛ sɛ na ade ɛwɔ mu ɛna ɔde ne deɛ ɛka ho sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛhyɛ no ma saa pɛpɛ na Yesu nso ɛbɛyɛɛ. Sɛ mmara nsɛm no anaasɛ deɛ adinkanfoɔ ne akɔmhyɛfoɔ no a wɔdi kan baeɛ no wɔyɛeɛ, sɛ ɛnyɛ a, nka ɔnka sɛ ɔba abɛhyɛ no ma. Ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nti na ɔkae sɛ ɔsan de ɔno deɛ ba abɛka ho. Ɛnti no, afei na me ba, deɛn nti na Yesu baeɛ? Sɛ ɔbaeɛ sɛ ɔba abɛwu anaa ɛdeɛn nti pɔtee na Yesu baeɛ? Yɛnkɔ Mark chapter one verse thirty five, Bible ka asɛm bi wɔ hɔ, ɔse deɛn? Mark chapter one verse thirty five, ɔse. Toa so, ɔse deɛn?
Na ɔsɔree ahomadakye. Na Yesu sɔree ahomadakye. Firii adi.
Firii adi.
Na ɔkɔɔ serɛ so baabi. Ɔkɔɔ serɛ so baabi. Na ɔkɔbɔɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Ɔkɔbɔɔ mpaeɛ wɔ hɔnom. Na Simon ne wɔn a wɔka ne ho no. Simon ne wɔn a wɔka ne ho no. Tee no. Tee no.
Na wɔhunuu no no. Wɔhuu no no.
Wɔsee no sɛ. Ɛnna wɔsee Yesu sɛ. Nnipa nyinaa rehwehwɛ wo. Nnipa nyinaa rehwehwɛ wo Yesu Kristo. Na ɔsee wɔn sɛ. Ɛnna Yesu Kristo see wɔn sɛ. Momma yɛnkɔ nkuro a ɛdeda hɔnom. Momma yɛnkɔ nkuro a ɛdeda hɔnom no. Na menkɔka nsɛmpa no wɔ hɔnom nso. Na menkɔka nsɛmpa no wɔ hɔnom nso. Na yei nti na mebaeɛ.
Ɔse deɛn nti?
Na yei nti na mebaeɛ. Ɔse na yei nti na mebaeɛ. Ɔkaa awuo ho asɛm. Ɔse nsɛmpaka no a ɛno nti na ɔbaeɛ. Kyerɛ sɛ ɔba abɛka Nyame asɛm, Nyankopɔn ahendie asɛm na ɔba abɛka akyerɛ adasa. Ɛno nti na Nyankopɔn bɔɔ, anaa ɛno nti na Nyankopɔn somaa no ma no baeɛ. Yɛsan kɔ wɔ Luke chapter four verse forty two, ɔhɔ nom ɔyɛɛ no penpen to penpen, kyerɛ sɛ wama asɛm no ada hɔ clear sɛ deɛn nti na ɔbaeɛ. Yɛdi kan nhu Mark chapter thirty five verse thirty eight.

Nka Yesu ɔbɛka sɛ ewuo nti na yɛbɔɔ me din ɛsomaa me but ɔse Nyame asɛmpaka nti na yɛbɔɔ ne din ɛsomaa no. Ɔkaa no wɔ Qur'aan mu ɔse Ya banii Israila innii Rasuulullaahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi mina Tawraat. Ɔse Israelfoɔ ei meyɛ Nyankopɔn nkɔmhyɛni de ma mo Israelfoɔ. Me Nyankopɔn na asoma me de ama mo Israelfoɔ. Wei kyerɛ sɛ Nyame asoma Yesu sɛ ɔmmɛka Nyame asɛm, ahendie ho asɛm, mfa nkyerɛ Israelfoɔ. Now, nti wo first question a wobisaeɛ no, eh, ano, ano nhiyɛ no no. Now. No. Na question a ɛtɔ so mmienu, Is God who prophesied that Jesus will, is going to die?

Saa bisua yi ma yɛnya nteaseɛ sɛ ampa yei Nyankopɔn somaa Yesu sɛ ɔmbɛwu that whosoever shall believe in him Believe in him in what? Nsɛm a ɔbɛkaeɛ no sɛ wogye asɛm no di die a na wode yɛ adwuma a you shall not perish but rather you have everlasting life Vs make ma ɔma anya nteaseɛ sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn baabiara nni hɔ a Nyankopɔn kaa sɛ ɔsoma Yesu ama no abɛgye awu agye yɛn nkwa. Anyɛ saa a, mepɛ sɛ obi ma me verse a ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn bɔɔ sɛ ɔresoma Yesu Kristo na wabewu na ne mogya apepa yɛn bɔne. Na mmom mema woahu sɛ yɛwɔ ɔhene bi a ɔno na ɛhyɛɛ saa nkɔm no. Yɛnkɔ John chapter eleven verse forty six. John chapter eleven verse forty six. Na yɛntie. Naam, ɔse deɛn? John eleven forty six. Naam, kɔ.
Na wɔn mu binom sii mu kɔɔ Farisifoɔ no nkyɛn. Na wɔn mu binom sii mu kɔɔ Farisifoɔ no nkyɛn. Na ansa na me nua no bɛtoa so no, na John chapter eleven, wohwɛ John chapter eleven no nyinaa ɛba fam a, na ɛka ɛfa Jesus ne Lazarus ho. Mmerɛ a Jesus, ɛɛ, Lazarus ɛbɛwuiɛ a, wɔkɔsiee no, wɔkɔsiee no no, ɛhɔnom no, Lazarus nuabaa a yɛfrɛ no Martha huu Yesu Kristo, na ɔka kyerɛɛ Yesu Kristo sɛ, W'adamfo Lazarus wawu. Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Ɔwuiɛ. Enti daa mu mmɛtena a Yesu kɔ no, Yesu kɔyɛɛ anwanwadeɛ bi wɔ hɔnom, kyerɛ sɛ, ɔkɔbɔɔ mpaeɛ ma no nyanee Lasaros. Enti ɛhɔnom maa wɔhunuu sɛ Yesu ɔyɛ Nyame. Ɛhɔnom maa wɔhunuu sɛ ampa wɔde gyinaberɛ bi rema no, mmara no nsa fata sɛ yɛde saa gyinaberɛ no ma no. Enti ɛhɔnom no, anwanwadeɛ a Yesu yɛeɛ nti no, ɛna saa nkorɔfoɔ wei sii mu kɔɔ Farisifoɔ no nkyɛn kɔkaa deɛn? Ɔse deɛn? Na wɔkɔkaa wɔn deɛ Yesu yɛeɛ no. Na wɔkɔka kyerɛɛ wɔn deɛ Yesu Kristo yɛeɛ no. Ɛnna asɔfofoɔ mpanimfoɔ. Ɛnna asɔfofoɔ mpanimfoɔ. Ne Farisifoɔ no. Ne Farisifoɔ no. Maa wɔkɔhyiaa badwafoɔ no. Maa wɔkɔhyiaa badwafoɔ no. Na wɔkaa sɛ.
Ɛnna wɔkaa sɛ.
Ɛdeɛn na yɛbɛyɔ?
Ɛdeɛn na yɛbɛyɔ? Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Onipa yi yɛ nsɛnkyerɛnne pii. Saa onipa yi, ɔyɛ nsɛnkyerɛnne pii. Sɛ yegyaa no saa a. Sɛ yegyaa no saa a. Nnipa nyinaa begyina adi. Nnipa nyinaa begyina adi. Na Romanfoɔ aba abɛfa yɛn ha. Na Romanfoɔ nso ba abɛfa yɛn man ha. Ɛne yɛn man. Ɛne yɛn man. Toa so. Na wɔn mu baako bi. Na wɔn mu baako bi. Kaifa a ɔde sɔfo panyin. A ɔyɛ Kaifa a ɔno na edi saa sɔfo panyin. Afe no mu no. Afe no mu no. See wɔn sɛ. Ɔno na see wɔn sɛ. Mo deɛ. Mo deɛ. Monim hwee. Monnim hwee. Nanso. Nanso. Monnwene sɛ. Monnwene nso sɛ. Ɛyɛ ma mo sɛ. Ɛyɛ ma mo. Adɛn nti na Kefa no anka sɛ ɛm, ɛyɛ ma yɛ? Ade ɔno no ɔnka ho anaa? Tie o, hɔ nso question mark da hɔ. Ɔse ɛyɛ ma mo sɛ. Toa so. Onipa baako bɛwu.
Onipa baako bɛwu. Ama ɔman no. De ama ɔman no.
Na ɔman no nyinaa ansɛe. Sɛ ɛbɛyɛ a ɔman no nyinaa nsɛe.
Na yei deɛ. Na yei deɛ. Ɛmfiri ɔno ara ne tirim na ɔkaeɛ. Ɛmfiri ɔno ara ne tirim na ɔkaeɛ because na ɛyɛ ade a na Jewfoɔ no, Nyankopɔn soma akɔmhyɛfoɔ no wɔn kɔ hɔ nom na yɛkunkum wɔn. Kyerɛ sɛ na ɛyɛ mmara a ɛda hɔ sɛ obi ba na ɔka Nyame asɛm na wɔn ne wɔn ne no ɛmfa adwene no a, wɔnku no. Ɛnti na Yesu ɛka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo, mo Farisifoɔ a mokunkum Nyankopɔn akɔmhyɛfoɔ a Nyankopɔn asoma wɔn. Kyerɛ sɛ na ɛyɛ dwuma deɛ wɔn di. nti na ɔkasa saa ye, na mmom nsɛm wei deɛ ɛmfiri ɔno ankasa ne tiri mu, na mmom sɛ deɛn? Na mmom sɛ ɔyɛ sɔfopanyin saa afe no mu. Sɛ ɔyɛ sɔfopanyin wɔ saa afe no mu, because obiara nni hɔ a ɔbɛtumi aka sɛ monyɛ na monyɛ, gye sɛ woyɛ sɔfopanyin, gye sɛ wowɔ gyinaberɛ bi ansa na wotumi ka na wɔma go ahead na wɔayɛ saa ade no. Toa so, ɔno na ɛyɛ deɛn? Ɔhyɛɛ nkɔm sɛ.
Ɔno na ɛhyɛɛ nkɔm sɛ.
Yesu bewu ama ɔman no. Yesu bewu ama ɔman no.
Moate ase?
Ɔse ɔno na ɛhyɛɛ nkɔm sɛ Yesu bɛwu ama ɔman no. Yɛbɔɔ sɛ Nyankopɔn na ɛhyɛɛ nkɔm? Daabi o. Aha, yɛammɔ Nyankopɔn din but na adɛn nti na wɔka sɛ Nyankopɔn na ahyɛ nkɔm sɛ ɛsɛ sɛ Yesu bɛwu na ɔde ama ɔman no? Ɛno ne asɛm. Enti wei ne ɛkyerɛ sɛ saa Kaifa no a ɔyɛ ɔsɔfo panyin no, ɔno ne ɛhyɛɛ saa nkɔm sɛ ɛsɛ sɛ Yesu owu na ɔde ama ɔman no na mmom ɛnyɛ Nyankopɔn. Na. Enti wɔn a wɔka sɛ Nyankopɔn somaa Yesu sɛ ɔmmɛwu mma yɛn no, enti ɛba kyerɛ sɛ saa asɛm yi wo ka a ɛyɛ bɔne?
Ɛɛ, na'am, Sheikh Mustapha, na'am, asɛm no a wɔyɛ a wɔka no ɛyɛ Muslimka. Wokɔbisa sɛ ɔmma wo verse a asɛm no firi Onyankopɔn anom ankasa a, ɔntumi mma wo saa verse no. Asɛm no a ɛyɛ a wɔka no, ɛyɛ Muslim ka, ɛnyɛ nokorɛ. Nso ɔntumi mma wo specific verse sɛ ɛkyerɛ sɛ ampa Nyame ankasa na aka sɛ Yesu ɔmbɛwu na ɔngye nnipa. Yesu nso ɔnnim ho hwee. Nka onim ho biribi a, adɛn ɔsuro sɛ ɔbɛka sɛ, Mereba abɛwu na me mogya apepam bɔne? Dabi. Nnipa no di kan baeɛ no, wɔka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ wopɛ sɛ wowura nnaa nkwa mu, wopɛ sɛ wokɔ heaven deɛ, ɛnneɛ di Mmara nsɛm no so. Sɛ Mmara nsɛm no so na bebree no ara ɛka sɛ ɛnyɛ yi, sɛ ɛnyɛ a anka ɔno nso ɔbaeɛ no anka ɛwɔ sɛ ɔto gu anaasɛ ɔpo saa Mmara nsɛm no. Na mmom wampo. Which means Mmara nsɛm no, ɔse ɔde ne deɛ ɛka ho, kyerɛ sɛ ɛyɛ nti na ɔde ne deɛ ka ho. Adeɛ a ɛnyɛ no, Yɛmfa bi nka ho. Sɛ ɛyɛ a, ɛna yɛde bi ka ho. Enti ɔno nso de ne deɛ bɛka ho. Ɔso meba abɛhyɛ no ma. Kyerɛ sɛ na ɛwɔ mu dada, ɛna ɔno de ne deɛ reba abɛka ho. Now.
Question a ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ, For someone to die on the cross, is it good in the Bible or in the Quran? Nam, eh, Malam Mustapha, w'asɛm a wokaeɛ no, meba, mepɛ sɛ mekɔ. Ne mpaebɔ, Yesu Kristo bɔɔ mpaeɛ bi. Ɔbɔɔ mpaeɛ tam no a ɔbɛhuu sɛ nkurɔfoɔ no rebɔ pɔ sɛ wɔpɛ sɛ wɔku no no, Yesu bɔɔ mpaeɛ. Na ne mpaeɛ no, ɔsan na ɔsan sɛte example de kyerɛ asuafoɔ no sɛ wɔnhwɛ Ɔse monhwɛ me na monyɛ deɛ ɔyɛeɛ no, ɔmo nso wɔnyɛ no saa pɛpɛpɛ. Nti wokɔ Matthew chapter twenty six verse thirty nine a, wohwɛ verse twenty eight, ɛɛ thirty eight hɔ ɛba thirty nine hɔnom a, Yesu ɛka asɛm bi wɔ hɔnom. Naam, toa so, ɔse deɛn? Matthew twenty six verse thirty eight, Naam. ɔse. Naam. Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ. Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ. Awerɛhoɔ ahyɛ me kra so. Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ.
Ɔse, Awerɛhoɔ ahyɛ me kra so. De kɔ owuo mu.
De kɔ awuo mu. Montena ha. Montena ha. Na mo ne me nnwen. Na mo ne me nnwen. Na ɔkɔɔ n'anim kakra. Na Yesu Kristo kɔɔ n'anim kakra. De n'anim kɔbutuu fam. De n'anim kɔbutu fam. Bɔɔ mpaeɛ sɛ.
Bɔɔ mpaeɛ sɛ. M'Agya. M'Agya. Sɛ ɛbɛtumi a. Sɛ ɛbɛtumi a. Ma kuruwa yi nsan me ho nkɔ. Ma kuruwa yi nsan me ho nkɔ. Nanso, Nanso, ɛnyɛ sɛdeɛ mepɛ. ɛnyɛ sɛdeɛ me, Yesu, mepɛ.
Na sɛdeɛ wopɛ.
Sɛdeɛ wo, Nyankopɔn, wopɛ no, ma no nyɛ hɔ. Wate? Ɔbɔ mpaeɛ sɛ, Sɛdeɛ wo, Nyankopɔn, wopɛ no, ɛno na wo ma no nyɛ hɔ. Kyerɛ sɛ, ɛnyɛ sɛdeɛ ɔno, Yesu Kristo, ɔpɛ. Enti yɛbɛbisa sɛ, ne mpaeɛ no a ɔbɔeɛ no, Yesu ma yɛnya nteaseɛ wɔ Matthew chapter seven verse seven. Ɔse, Bom na yɛbɛbie ama wo. Wo srɛ a, Nyankopɔn de bɛma wo. Wo bisa a Nyame de bɛma wo. Ɛte sɛ Yesu sɛ Yesu wa bɔ mpaeɛ. Nti question no nkɔ sɛ ne mpaebɔ a ɔbɔeɛ no Nyame atie anaasɛ wantie. Wahu? Ɛno ne question a ɛwɔ sɛ wo bisa. Sɛ ne mpaebɔ sɛ wabɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ɛbɛtumi a Nyame wo nko ara na wobɛtumi ayi me Nyame yi saa kuruwa yi ma ne nsa me nko ho nkɔ. Ɛte sɛ wabɔ mpaeɛ no awie. Ɛnti Nyankopɔn watie anaasɛ ɔntiei. Yɛnkɔ Hebrews chapter five verse seven na yɛntie deɛ bible ɛkaa no wɔ hɔnom so. Nam, ɔse deɛn? Hebrew five verse seven. Hebrews chapter five verse seven ɔse deɛn? Ɔno a ne honam nna mu no. Ɔse ɔno a ne honam nna mu no. Ɔde mpaebɔ.
Ɔde mpaebɔ. Ne nkotosrɛ. Nkotosrɛ. Brɛ deɛ ɔbɛtumi agye no. Ɛbrɛ deɛ ɔbɛtumi agye no. Afiri owuo mu.
Afiri awuo mu. Wɔ nteateamu a ɛmu ɔden. Ɛwɔ nteateamu a ɛmu ɔden. Ne nisuo mu. Ɛne nisuo no mu.
Na fɛreɛ nti. Na fɛreɛ nti.
Wɔtiee no.
Ɔse wɔyɛɛ no deɛn?
Wɔtiee no. Ɔse wɔyɛɛ no deɛn?
Wɔtiee no. Kyerɛ sɛ wɔtiee no.
Ɛnneɛ sɛ Yesu Nyankopɔn tiee ne mpaebɔ deɛ a, ɛnneɛ na awuo no ankasa no nni hɔ. Na mmom sɛ wɔreka sɛ wɔantie no deɛ a, ɛnneɛ na ɛkyerɛ sɛ, sɛ Yesu no ankasa abɔ mpaeɛ Nyame antie no deɛ, ɛnneɛ wobɔ mpaeɛ deɛ, ɛbɛyɛ na Nyankopɔn atie wo. Ɛ, nnipa no wɔ ahokyerɛ no mu, wɔabɔ mpaeɛ sɛ, Nyame yi saa awuo wei firi me hɔ, Nyame antie no. Ɛnti wo nso. Wokɔbɔ mpae a, ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ Nyame betie wo? Yɛwɔ asɔfofo a obi betumi atena ne baabi, wadidi amee na wafa fon, Hello, kyerɛ sɛ ɔse na ɔne Nyankopɔn na ɛkasa. Da biara Nyame kasa kyerɛ no, da biara Nyame kasa kyerɛ no. But Yesu ne wuo no ho no deɛ, Nyame ankasa ankyerɛ no sɛ ɔba abɛwu. Oho, Nyankopɔn wankasa ankyerɛ no sɛ ɔba abɛwu o, na mmom ɔbɛtoo no wɔ asase so, ɛna ɔresan srɛ bɔnefakyɛ, ɔresan srɛ sɛ Nyame nyi mfa mfiri ne so. because na ɔnnim ho hwee. Ɛnti wo question a wobisaeɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ sɛ onipa bɛwu anaasɛ yɛde no bɛsan krɔɔso so, afei na meba wo question no so. Ɛyɛ sɛ nnipa bɛwu na yɛde no asan krɔɔso so anaasɛ ɛnyɛ? Yɛkɔ Deuteronomy chapter twenty one, yɛkɔ Deuteronomy chapter twenty one a, Bible ka asɛm bi wɔ hɔnom, Deuteronomy chapter twenty one verse twenty two to twenty three. Bible ka asɛm bi wɔ hɔnom, nam ɔsɛ deɛ. Deuteronomy chapter twenty one verse twenty two, ɔsɛ. Ɔsɛ deɛ.
Na sɛ obi yɛ bɔne a ɛsɛ kum. Bible kyerɛ sɛ, sɛ obi yɛ bɔne a ɛsɛ kum a. Na wɔku no.
Na wɔku no.
De no sɛn dua bi so a. Ɛde no sɛn dua bi so a. Ne funu no ntena dua no so. Saa ne funu no ntena dua no so. Anadwo. Saa anadwo. Sie na sie no da no ara. Sie na monsie no saa da no ara. Na deɛ wɔasane no no. Na saa nipa a yɛde no ato krɔɔso so anaa saa dua no so no. Yɛ Nyankopɔn nnome. Ɔsɛ ɔyɛ Nyame nnome.

Qur'aan mu no no o, ɛne Nyankopɔn mma wɔn nsan nya nteaseɛ sɛ, Wamaa qataluuhum wamaa salabuuhum, Ɔse yɛanku no, saa nso na yɛammɔ no asɛnnua mu. Ɛna ɔse, Walaakin shubbiha lahum, Ɔse ɛyɛ wɔn saa, ɛyɛ wɔn sɛ yɛanku no, ɛyɛ wɔn sɛ wɔn kuu no. Because Nyankopɔn ankasa ayi ne image de too obi so. A saa verse no, mede verse no bɛa bɛma wo. akyire. Ɛnti yɛnsan nkɔ biom, yɛnkɔ Proverbs chapter six verse sixteen, sɛ mogya, obi a ɔnyɛɛ bɔne na yɛaku no sɛ ne mogya bɛpa ne yɛ bɔne, ɛ, saa nipa no, Nyame pɛ saa mogya no anaase Nyankopɔn ɔmpɛ? Now, mmebusɛm, ɔse deɛn? Proverbs chapter six verse sixteen, ɔse deɛn? Proverbs six sixteen.
Now.
Adeɛ nsia yi na Awurade tane. Ɔse adeɛ nsia yi na Nyankopɔn ɔmpɛ. Na adeɛ nson na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ. Na adeɛ nson nso na ɛyɛ Nyankopɔn kra akyiwadeɛ. Boɔ so. Ani a ɛtra ntɔn. Ɔse ani a ɛtra ntɔn kyerɛ sɛ wonni ɛwɔ bi, wonni bi nti na w'ani bere adeɛ. Nyankopɔn so ɔmpɛ saa. na. Atorɔ tɛkyerɛma. Ɔse atorɔ tɛkyerɛma, kyɛsɛ wo sɔre a nkontompo ɛne ne yɛka no Arabic so a ɔse malikul kazab, ɔse obi a ɔtwa ntorɔ. Ne nsa a ɛhwie mogya a ɛdi bem guo. Ɛne nsa a ɛhwie mogya a ɛdi bem guo, kyɛsɛ mogya, obi a ɔnyɛɛ hwee, obi a ne ho, ne ho te, ne yahwie ne mogya agu sɛ ɛmpepa obi bɔne, Nyankopɔn nso ɔmpɛ, ɛnti yɛbisa sɛ bɔne bɛn na Yesu yɛeɛ a wɔse wɔkɔ akɔku no? Ɛyɛ bɔne bɛn? Kyerɛ sɛ ɔnyɛɛ bɔne biara. Enti yɛmmisa sɛ obi betumi asoa obi bɔne? Yɛnkɔ Ezekiel chapter eighteen verse twenty. Sɛ Bible no ma yɛnya nteaseɛ sɛ ɛnde obi betumi wɔ hɔ a obi betumi asoa obi bɔne deɛ a, ɛnde na yɛahu no sɛ ɛnde ampa Yesu ɔbaeɛ no ne wuo no a owuiɛ no a wɔka no, ampa ɛyɛ ɔbɛsoaa yɛn bɔne.

Ɔkra a ɔyɛ bɔne no. Ɔse ɔkra a ɔyɛ bɔne no. Ɔno na ɔbɛwuo.
Ɔno na ɔbɛwuo.
Ɔba nsoa n'agya amumuyɔ. Ɔse ɔba nsoa n'agya amumuyɔ, kyerɛ sɛ n'agya bɔne no ɛba nsoa, ɛna ɔdeɛn biom? Na agya nso nsoa ne ba amumuyɛ bi. Ɛna ɛba, agya nso nsoa ne ba no nso mumuyɛ. Ɔteneneeni, tenenee bɛtena ne so. Ɔse ɔteneneeni, ne tenenee bɛtena no so. Na ɔbɔneɛfoɔ bɔne.

Enti wei kyerɛ sɛ Bible no a ɛda hɔnom no, sɛ wɔankan no yiye, annya ntoboaseɛ ankan no yiye a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu. Moate ase? Sɛ wɔankan no yiye a, wɔannya ntoboaseɛ ankan no yiye a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu. Na wobebisa sɛ, Da mo no a wɔn sɛ wɔn kyee Yesu korɔ mpo a wɔn kɔ akɔku no, na hwan na ɛwɔ hɔ? Fa me kɔ Mark chapter fourteen verse fifty. Na yɛn bisa sɛ, Obi wɔ hɔ? Da mo no a yɛkɔ akɔkye no no, wohwɛ ne video no mu a, yɛhwɛ Yesu movie a wɔn yi no a, wobehu sɛ na asuafoɔ no bi wɔ hɔ nom. But yɛbɛhwɛ Bible mu sɛ na obi wɔ hɔ a, anaasɛ na obiara nni hɔ. Mark chapter fourteen verse fifty, ɔse deɛn? Mac.
Fourteen fifty, ɔse. Ɔse deɛn? Na wɔn nyinaa gyaa no hɔ dwaneeɛ. Ɔse na wɔn nyinaa gyaa no hɔ dwaneeɛ. Na aberanteɛ bi a ɔfira nwera. Aberanteɛ bi a ɔno ɔfira anwera. De akata n'agya da.
Ɔde akata n'adagya soɔ. Dii n'akyi.
Dii wɔn akyi. Tam no a wɔn se wɔn abɛkye no no, ɔdii wɔn akyi. Na wɔkyeree no. Na wɔkyeree saa aberanteɛ no. Na wɔgyaa nwera no. Ɛnna aberanteɛ no gyaa n'anwera no. Firii wɔn nsa.
Firii wɔn nsa. Dii adagya dwaneeɛ. Dii n'adagya dwaneeɛ. Kyerɛ sɛ, ɔno koraa mpo no a wɔakye no no a wɔhunu sɛ ɔno ɔbɛtumi adi adanse sɛ ampa yɛkɔkuu no no, ɔno na ɔnni hɔ. Enti mebisa sɛ, ɛ, tam no a wɔdwanee no, wɔkɔhyɛɛ he? Luke twenty four thirty six, Tam no a asuafoɔ no nyinaa dwaneeɛ no, wɔkɔhyɛɛ baabi. Nti hɔnom no na Yesu Kristo nso baa hɔnom. Yesu Kristo baa hɔnom, na Yesu bɛkaa asɛm bi wɔ hɔ, Luke twenty four thirty six, ɔse deɛn? Luke twenty four thirty six, Nam. ɔse, Mhm. Na wɔrekasa saa Na no. tam no a asuafoɔ no dii abooboo sɛ Yesu yɛ kuu no anaasɛ yɛanku no no, deɛn na ɛtoo no na ɛyɛɛ deɛn? Ɔno ara begyinaa wɔn Ɛnna mfimfini. Yesu bɛgyinaa wɔn mfimfini. Na ɔsee wɔn sɛ. Ɛnna ɔsee wɔn sɛ.
Asomdwoeɛ nka mo. Ɔse, Asomdwoeɛ nka mo. Ɛno na wɔde ba Arabic mu a wɔkyerɛ sɛ, As-salaamu alaikum, kyerɛ sɛ, Asomdwoeɛ nka mo. Ɛnna deɛ ɛtoa so. Na wɔbobɔɔ binim. Na asuafoɔ no bobɔɔ binim. Na wɔsuro susuu sɛ. Na wɔsuro, wɔsan susuu sɛ. Wɔahunu ɔsaman.
Wɔkaa sɛ wɔahu ɔsaman because ɔnipa, Yesu, wɔse wɔkaa sɛ wɔaku no, nti no wɔkaa sɛ saman na wɔhuiɛ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ. Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ. Adɛn na mo akoma atutuo mo? Adɛn nti na mo akoma atutuo yi? Na adɛn nti na mo, mo, mo adwene sɔresɔre mo tirim, mo akoma mu. Adɛn nti na mo adwene sɔresɔre wɔ mo akoma mu yi? Monhwɛ. Monhwɛ. Me nsa. Monhwɛ me nsa. Ne me nan. Ne me nan, because na mokaa sɛ yɛbɛbɔ mo nsa mu dadoa. Monhwɛ me nsa, sɛ dadoa no yɛabɔ a, Ɛne me ne monhwɛ nso sɛ yɛabɔ dadoa no a, ɔse deɛn? Sɛ ɛyɛ me ara. Ɛyɛ me ara Yesu Kristo.
Momfa mo nsa nka me nhwɛ. Momfa mo nsa nka me nhwɛ. Efisɛ.
Efisɛ. Ɔsaman nni nam.
Ɔsaman ɔnni nam. Ne nnompe.
Ɛne nnompe. Sɛnea mohu no sɛ mewɔ yi. Sɛnea na me mohu sɛ me mewɔ yi, efisɛ asam, ɔsaman ɔnni saa nnam no, ɔsan nni nnompe. Sɛ saman ɛwɔ, na ɔsɛ obi wɔ nnam ne nnompe deɛ, na ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ nipa, kyerɛ sɛ ɔnya wuiɛ. Wɔka sɛ ɔsaman a, kyerɛ sɛ wɔasa afiri ɔman mu, kyerɛ sɛ ɔnsan nka ateasefoɔ ho biom. Kyerɛ sɛ wɔakɔka ɔsamanfoɔ ho. Wonhu sɛ obi nenam hɔ, ɔnenam no, ɛ, ɔwɔ nam ne nnompe na ɔsan yɛ nipa, ɛ, anaasɛ ɔyɛ saman? Daabi. Wohu saa pɛ, na wɔakyerɛ, na ɛkyerɛ sɛ nipa no wanwu. Kyerɛ sɛ nipa no ayɛ deɛn? Ɔte aseɛ. Wahu? Nti, ɔhɔnom.

Na wɔmaa no apataa Na a wɔn wɔakyɛ maa mu no sini.
apataa a yɛakyɛ mu sini, ɛkyerɛ sɛ, fish a yɛakyɛ mu half, ɔse, ɛna wɔde maa no, ɔse deɛ. Na wɔgye dii wɔ wɔn anim. Wɔgye dii wɔ wɔn anim. Na adɛn nti na Yesu gye dii na saman didi? Dabi, dabi. Kyɛ mo sɛ fa, saman ɔdidi? Dabi, dabi. Dabi, ɛkyerɛ sɛ ɔte ase nti na ɔredidi no. Ohu, ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ obi a ɔte ase nti na ɔredidi no. Yɛnkɔ Act chapter one verse three. Wɔn ka sɛ obi te ase a, na ɛkyerɛ sɛ dɛ nipa no wawu. Bible English mea bɛka no sɛ alive and resurrection. Wɔn ka sɛ he resurrected a, kyerɛ sɛ wawu asɔre. Alive no ɛkyerɛ sɛ wawu because ɛbɛtumi akɔba no sɛ car ɛretwam na accident aba na obi akɔ so. Oh they are alive ɛkyerɛ sɛ deɛn? Wɔn awu. Na mmom nso wɔka sɛ they resurrected a kyerɛ sɛ wɔawu ayɛ dɛn? Asɔre. Nti yɛkɔ Act chapter one verse three ɔse deɛn? Bible ka asɛm bi wɔ hɔ ɔse deɛn? Act one verse three ɔse. Nam.
Ɔno nso na n'amanehunu akyiri no. Ɔse n'amanehunu tam na amanfoɔ ɛredwendwene sɛ Yesu yɛ ɔwuiɛ anaasɛ wawu ne ɛno n'akyi a wɔdwoodwo no ɔbɔɔ mpaeɛ de anisuo su frɛ Nyankopɔn no ɔse deɛn?

Matthew, Mark, Luke, nam. Mark sixteen verse eleven, ɔse. Nam. Na wɔn deɛ. Na wɔn deɛ. Wɔtee sɛ. Wɔn tee sɛ.
Ɔte ase.
Na wɔn tam na nkurɔfoɔ no tee sɛ Yesu te ase no, wɔn se deɛn? Na wɔahu no no. Na wɔn huu no nso. Wɔannye anni. Wɔn annye anni.
Wate ase? Tam na wɔhui sɛ, wɔtee sɛ Yesu ɔte ase, na wɔhuu no, kyerɛ sɛ, yɛanku no, wɔhuu no no, wɔannye anni. Ɛna ɛno nso na ɛkɔ. Nnipa bebree no ara annye nni sɛ dabi, ɔwuiɛ, anaasɛ wawu. Ɛɛ, megye di sɛ Sheikh Mustafa, w'asɛm a wobisaeɛ no ho. Naam. Na wose nnipa bebree anhu sɛ ɔwui no, wɔannye anni. Na wei, ɛkɔ ma. Aa, ne nkurɔfoɔ anaasɛ Farisifoɔ no, wɔn na wɔanngye anndi sɛ Ɔwuui, anaasɛ ne nkurɔfoɔ a wɔdi N'akyi no, wɔn na wɔanngye anndi sɛ Ɔwuui? Na Malam Mustafa wahu sɛ Yesu Kristo, wohwɛ Matthew chapter ten verse forty five a, wohwɛ saa verse no a, Yesu sɛ yɛsomaa no wɔ Israel. Wate ase? Ɔse yɛsomaa no wɔ Israel. Israel na yɛsomaa no. Qur'aan nso ma yɛnya nteaseɛ sɛ yɛsomaa no wɔ Israel. Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ, Mammo nkɔ baabi nkɔka nyamesɛm, na mmom go rather unto the lordship of the house of Israel, kyerɛ sɛ monkɔ Israel na monkɔka nyamesɛm wɔ hɔnom. Te sɛ Israel nko ara na yɛsomaa no wɔ hɔ. Enti Israelfoɔ no nnye nni. Even Hatama yɛɛ yɛte ewiase hanom Ghana yɛmfa ewiase afade no bebree no ara wɔ hɔnom a wɔn nnye nni. Kremoni nya akɔka sɛ Yesu wɔ wu ɔte ase wɔn ka sɛ wɔn nnye nni. Ɛno na Bible nso adeclare wɔ hɔnom no. Nam. Uh, question a ɛtɔ so du, What did God want us to do before He would save us?
Uh, ɔhu sɛ adeɛ a Nyankopɔn ohia ɛfiri nnipa biara nkyɛn ɛne sɛ nnipa ɛbɛtie Nyankopɔn Ne nsɛm. Wotie Nyankopɔn asɛm a na wode ayɛ adwuma. Ɛbɛma me nua ɛbiɛ ɛklistiasis.

Deɛ ɛteɛ, kyerɛ sɛ, deɛ ɛhia Nyame no nyinaa ne sɛ ɔse deɛn? Suro Onyankopɔn.
Nipa biara nsuro Nyankopɔn. Na di Ne mmara nsɛm so. Na mfa Nyankopɔn mmara yɛ adwuma. Na yei ne nnipa nyinaa asɛdeɛ. Na yei na ɛyɛ nnipa nyinaa asadeɛ, ɛnyɛ mogyasɛm. Suro Nyame. Fa Nyankopɔn asɛm yɛ adwuma. Nyame sɛ, Fa ha, fa hɔ. Nyankopɔn sɛ, Ɛmfa hɔ, ɛmfa hɔ.

Ɛna masan kyekyɛ me mu mayɛ mo nations and tribes wei mo wɔ Togo, Ghana, Niger wobɛhu wei wɔyɛ Kotokolini, Busangani, Fantini, Asantini Nyankopɔn so ɔno na wakyekyɛ saa ɛna ɔsan yɛ yɛn bi mo yɛ tuntum ebi mo yɛ kɔkɔɔ ɔse sɛ ɛbɛyɛ yɛbɛhu afɛ ɛna ɔsan bɛka yɛn ɔse inna akramakum indallahi atqakum ɔse obi a odi mu ɛwɔ me Nyankopɔn m'anim paa ɛne deɛ osuro me Nyankopɔn. Ɛnna Bible ka no, ɔse, Suro Nyame, Ittaqullaah, yɛnsuro Nyame, ɛno na edi kan, na yɛdi Ne mmara nsɛm so. Deɛ Nyankopɔn ka sɛ yɛngyae no, yɛagyae. Deɛ Nyankopɔn ka se yɛnyɛ no, na yɛabɔ yɛn ho mmɔde sɛ yɛbɛyɛ. Na wei ne nyinaa ne nnipa nyinaa ahyɛdeɛ. Kyerɛ sɛ, nnipa wotumi yɛ saa ade wei a, ɛnna ɛbɛma wɔanya daa nkwa. Nnipa wotumi yɛ saa ade wei a, ɛnna ɛbɛma Nyankopɔn wagye wo. Na deɛ wopɛ biara nso, Nyankopɔn nso, ɔbɛsan ayɛ saa ade no nso de ama wo. Nam.

Ɔmo se Nyamesuro nni biara ɛyɛ kremoni na mmom ɛnyɛ kremofoɔ no nyinaa na ɛsuro Nyame. Kyerɛ sɛ Nyamesuro te ne Nyankopɔn bɛka biribi a ɔse Yaa Ayyuhal Ladhina Amanu ɔne Nyamesurofoɔ na ɛka ɔse Gyidiefoɔ. Gyidieni bɛtumi ade wɔ hɔ Nyame mpɛ ɔnkɔ ho but kremoni bɛkɔ, Kristoni bɛkɔ. Yɛwɔ Kristofoɔ a ɔmo yɛ gyidiefoɔ wɔ hɔ. Yɛwɔ Kristofo a wɔyɛ gyidiefo wɔ hɔnom a ɔne deɛ Bible kae no nyinaa no, ɔde ne nyinaa yɛ adwuma da. Na mmom sɛ woyɛ Kireboni na wokokoti ne Bible pɛ a, ɔbɛka sɛ ɔrennye wo nni. Da. Woate ase? Ɔbɛka sɛ ɔrennye wo nni. Na mmom Bible no nso a ɛda hɔ yi, ɛmu nsɛm na yɛka. Sɛ obi reka nyamesɛm a, yɛ so, yɛ so tie na tie. Sɛ ne nsɛm a ɔka no ɛwɔ mu wɔama quotations watwerɛ quotations no de ato hɔ ampa ɛwɔ mu saa anaasɛ ɛnni mu ɛno na ɛhia but sɛ wantwerɛ anto hɔ ɛnneɛ ne deɛ ne nyinaa a wohwɛ no no nyinaa nso no ɛnkɔsi baabiara nti no w'asɛm a wobisae no ɛno nso ɛno no